Yo, yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinenge chikupainawo dziri kuitika muZimbabwe zvakangowanda-wanda guys. Kana iri first time yako kuuya pano pachannel, please subscribe, share, like, comment. Eh, sei muri kuchechi nhasi dambudziko nderei? Profita hatichigone guys. Ndauya wakuzobatsirwa munhu waMwari, zvinhu zvakandiomera, dambudziko randinaro rakaoma rinotorwadza kuti ndiritsanangure. Aiwazve,
eh, chiporofita hatichigoni, unofanira kungotaura dambudziko rako andisi? Eh, ngotaura dambudziko rako chete, isusu chiporofita hatichigoni. Ndabvunza dambudziko renyu nderei, saka imupindurai mubvunzo. Notenda she ndauyawo pano munhu waMwari dambudziko rangu nderekudai so ndakarorwa ndine 15 years ndarorwa ndine 15 years ndakagara zvakanaka mumba mangu chibva ndazoshaikirwa nemurume wangu 2020 ndashaikirwa nemurume wangu ndichibva ndagarawo ndichibva ndambogara ndichibva ndambogara ndichibva ndazotsvagawo munhu wandinofambidzana naye Haa pakufambidzana apa patiri kuita mm, pakaoma.
Makaroorwa mune 15 years.
Notenda. Ma, makaroorwa makore asingabvumidzwe kuti munhu adini aroorwe. Zvakanga zvakafamba sei kuroorwa muchiri chana chidoko kudaro? Chii chakaitika kuti mu, muzoroorwa muri munhu ane 15 years? Chii? Munongoziva vana vechidikika tinenge tichiona kunge dzimba dzinonakidza saka takamhanyira kupinda mudzimba. Pandakusimudzai apapa chiratidzo chandapiwa naMwari ndechemubhedha I saw a bed but paita chimwe chinhu chandishamisa two people went to bed so ndazoona kuti pakati pevanhu two awa pane loko i saw a loko no loko dzekunoka madhodzi adzi vari kuti pakati penyu makarara paya pabhedhi ipapo ndaona pakati penyu pane lock paita lock amai nyaya yenyu ndei ndabvunza mubvunzo whats your story chii chaita kuti muye pano
munhu wamwari dambudziko raita kuti ndiuye pano mm. rakaoma rakaoma rakaoma vanhu vamwari ndibatsireiwo ah, ah. amai pindirai mubvunzo handina nguva pano amai dambudziko renyu nderei dambudziko raita kuti muye pano nderei
munhu wamwari dambudziko rangu nderekuti e, kudanana tiri kudanana nemunhu wandiri kufambidzana naye asi panguva yatinoenda pakunoti takunosangana munhu wamwari hapana chiripo paroshaika chinhu hapana hapana chii chikushaikwa imi ndimi kushaikwa kwete
murume ndiye ari kushaya
akushaya pamuri notenda hakuna hatiporofite tobvunza tobvunza nyaya yako mati murume wakafa rini
2020 Okay.
Zvino maakuchida kuti muchiwane murume bonde riri kuramba kuitika. Ichokwadi prophet. Ndo zvamaifanira kutaura izvozvo izvo. Muri kunzvenga nzvenga muchiti nyaya yangu yakaoma, nyaya yangu yakaoma, nyaya yangu yakaoma, nyaya yangu yakaoma kana nyaya yangu yakaoma. Haleluya. Hembe dzemunhu uyu dziri kupi?
Dzakagoyo.
Okay. Pane chinhu chaigara uh, zvimaspana chibhokisi so cheplastic cheblack mamune maspana mascrew driver e, eh, zvimangwenjere ngwenjere so zvimahinchi zvemadhoo maigara muine banga chiri kupi chinhu ichocho icho
chirimo mumba profeti munacho Tinotenda.
Eh, ndai munzura banga racho muina banga ririmo munhu. Mazvinzwa ka? Eh, banga ririmo. Ehe, rine chinhu chebrown chimuti chebrown so.
Chokwadi.
Muendai munotora banga iroro muuye naro.